Soňky jaň ajaýyp mekdep döwrüniň tamamlanmagynyň nyşany. Ähli mekdep baýramçylyklarynyň arasynda hemişelik ýatda galýan iň tolgundyryjy we unudylmajak pursatdyr. Mekdepleri häzirki tamamlaýanlar özbaşdak durmuş ýoluna, gyzykly, ägirt-uly wakalardan doly wagtda, Türkmenistanyň häzirki we geljekki nesiller üçin taryhy ähmiýete eýe bolan, asyrlara ýaň salýan bagtyýarlyk döwrüne gadam basýarlar. Altyn açar körpelere, geljekki birinji synp okuwçylaryna gowşuryp, mekdepleri tamamlaýanlar olara bilimler dünýäsinde uly üstünlikleri arzuw etdiler. Ýokary ruhy alkynşa eýe bolan baýramçylyk dabaralary ýurdumyzyň welaýatlarynyň iň gözel ýerlerinde giň gerim bilen ýaýbaňlandyryldy. Orta mekdepleriň uçurymlary paýtagtymyzyň Ylham seýilgähine, Bagt köşgüne, Türkmenistanyň Baş milli muzeýine, Bitaraplyk we Konstitusiýa binalaryna, Älem medeni-dynç alyş merkezine we paýtagtymyzyň beýleki gözel ýerlerine gezelenç etdiler. Günüň ikinji ýarymynda paýtagtymyzyň Aşgabat aýdym-saz merkezi mekdepleri tamamlaýanlaryň, olaň mugallymlarynyň, bilim ulgamynyň ähli işgärleriniň hormatyna guralan dabaralaryň merkezine öwrüldi. Şol ýerde dabara gatnaşanlar bilim ulgamyna degişli sergilere aýlanyp gördüler we sportuň dürli görnüşleri boýunça görkezme çykyşlaryna tomaşa etdiler. Bu ýerde guralan soňky jaň dabarasy döwlet senasynyň ýerine ýetirilmegi bilen badalga aldy. Soňra Ýurtbaştutanyzyň soňky jaň dabaralary mynasybetli Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine iberen gutlag okaldy. Ol dabara gatnaşanlaryň ählisinde buýsanç duýgusyny döretdi. Döwlet Baştutanymyzyň adyndan mekdepleri tamamlaýanlaryň we bilim ulgamynyň işgärleriniň has tapawutlananlaryna gymmat bahaly sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Baýramçylyk dabarasynda Türkmenistanyň iň gowy döredijilik toparlary we sungat ussatlary çykyş etdiler. Ata Watanymyzy, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni hem-de ýurdumyzyň Häzirki taryhy ýamyna gazanylan belent ýeňişleň ruhlandyryjysy we beýik işleri amala aşyrýan milli Liderimize bagyşlanan aýdymlar agşamky Aşgabatda has-da joşgunly we ruhubelent ýaňlandy. Dabaraly çärä gatnaşyjylar hormatly Prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Şonda olar ýaşlar barada, ýurdumyzda bilimi ösdürmek ugrunda edýän ägirt uly aladasy, netijeli işlemäge we okamaga ähli şertleň döredilendigi üçin milletiň Liderine çuňňur hoşallyk bildirdiler. Uçurymlyň şatlykly günleriniň şanyna guralan dabaralar biri-birinden täsirli, joşgunly boldy. Medeniýet we sungat işgärleriniň, şeýle-de ýaşlaryň özleriniň gatnaşmaklaryna taýýarlanan çykyşlar täzeçilligi, ýokary joşguny bilen tapawutlandy. Ýerine ýetirilen aýdymlarda berkarar döwletimiziň, joşgunly ýaşlygyň hem-de päk söýgiň waspy belentden ýaňlandy. Tans, halk döredijilik çykyşlaram diýseň täsirli boldy. Bu bolsa ösüp gelýän ýaş nesliň, berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne bolan ynamlaryny, öz halky üçin çäksiz aladalar edýän hormatly Prezidentimize bolan söýgi-sarpalaryny hasam artdyrdy. Ol bolsa berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň aýdyň dabaralanmasy boldy. Men Daşoguz şäherindäki himiýa-biologiýa iňlis dili derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýigrimi altynjy orta mekdebiň uçurymy Azat Askarow. Berkarar döwletimiz bagtyýarlyk döwründe bilim ulgamynda täze-täze ösüşler, özgerişler bolup geçýär. Ýurdumyzda gurulýan mekdepler dünýä ülňülerine doly laýyk gelýär. Şeýle mümkinçilikleri döredip bilen hormatly Prezidentimize biziň buýsanjymyzyň, alkyşymyň çägi ýok. Mähriban Prezidentimiz biz ýaşlar üçin sport toplumlaryny, dünýä ülňülerine laýyk gelýän mekdepleri gurup berip, biz ýaşlaryň kämil we sagdyn bolup ýetişmegini üçin edýän aladalary üçin köp-köp sagbolsun aýdýarys. Biz gelejekde şeýle Mähriban Prezident bize bildirýän ynamyny ödejekdigimize söz berýäris. Şu gün hem ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy, ýagny döwlet derejesinde geçirýän soňky dabarasyna gatnaşmak bagty maňa-da miýesser etdi. Eziz Arkadagym şu pursatda şeýle mümkinçilikleri döredip bereniňiz üçin size köp köp sagalsyny aýdýarys. Men Ahal welaýatynyň Abadan şäherindäki sekizinji orta mekdebiň uçurymy Toýlyýewa Selbi. Biz Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň bagtyýar uçurymlary. Ynha, hormatly Prezidentimiziň saýasynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ilkinji uçurymlary bolmak bagty biz ýaşlara miýesser etdi. Hawa, hormatly Prezidentimiz biz ýaş nesiller üçin şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýär. Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherimizde, welaýatlarymyzda, etraplarymyzda biri-birinden ajaýyp, biri-birinden kaşaň binalar gurulýar. Şol gurulýan binalaryň arasynda ak mekdepleriň, çagalar baglarynyň bolmagy biz ýaşlary diýseň begendirýär, buýsandyrýar. Ynha, uly umyt, uly arzuw bilen garaşylan soňky jaň dabarasy hem gelip ýetdi. Men şu dabara bilen siziň ähliňizi tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Hormatly Prezidentimiz biz uçurymlaryň şeýle ajaýyp dynç almagymyz üçin, ajaýyp okamagymyz üçin uly mümkinçilikler döredip berýär. Biz hem ata Watanymyza, mähriban Prezidentimize, ruhubelent, merdana türkmen halkymyza wepaly ýaşlar bolup ýetişip, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de ösüşlerine has-da uly goşandymyzy goşjakdygymyza sizi ynandyrýarys. Mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag, başynyň dik bolmagyny, Ýyly bähbitli, ýurt ähmiýet tutýan tutumly işleriniň, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe has-da rowaç almagyny tüýs ýüregimden arzuw edýän. Men Lebap welaýatynyň ýöriteleşdirilen birinji orta mekdebiniň uçurymy, döwlet ders bäsleşiginiň ýeňijisi Uzukjemal Sapargylyjowa. Ynha, bu gün bütin Türkmenistan döwletimizde soňky jaň dabaralary şatlyk-şowhun bilen bellenilip geçilýär. Lebap welaýatyndan şu Aşgabat şäherinde bellenilýän soňky jaň dabarasyna gatnaşmaga gelenligime begenýärin, buýsanjymyň çägi ýok. Ynha, häzir hem şol bütin Türkmenistanyň uçurymlary bolup, Ginnesiň rekordlar kitabyna girizen hiňňillikde gözel paýtagtymyzyň gözelligine syn edýäris. Berkarar döwletiň. Bagtyýarlyk döwründe bizi batly gadamlar bilen ýagty ertirlere atarýan mähriban Prezidentimiz biz ýaşlar üçin örän köp aladalar etýär. Sähelçe wagtyň içinde dünýä ülňülerine laýyk gelýän tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan ak mekdeplerde, ýokary okuw jaýlarynda, sport mekdeplerinde biz ýaşlaryň döwrebap ylym-bilim almagy üçin, bedenini türgenleşdirmegi üçin doly şertler bar. Bu gün türkmen ýaşlary dünýäniň iň ösen, abraýly. ýokary okuw jaýlarynda okap öz bilimini artdyrýarlar. Mähriban Prezidentimiz, Goý siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, işiňiz rowaç, belent başyňyz aman bolsun! Men Döwletler köşgüniň uçurymy Güläl Atçaryýewa. Men Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň uçurymy bolan we ilkinji uçurymy bolan özümi diýseň bagtyýar hasaplaýaryn. Mälim bolşy ýaly, bu ajaýyp döwürde Eziz Arkadagymyzyň taýsyz tagalasy netijesinde, Durmuşyň ähli ugurlary bilen bilelikde, ýurdumyzyň bilim ulgamy hem görlüp-eşidilmedik derejede özgerdi. Muny biz öz okap, bilimdir terbiýe alýan Döwletler köşgümiziň mysalynda aýdyň görýäris. Eziz Arkadagymyz, Biz nirede işlesegem, okasagam, ýaşasagam, hemişe, her ädimde öz gözüm görüm göreldämiz, okumyza gowy ýetişigimiz bilen Siziň ynamyňyzy ödäp, Watan duzuny saklamana